Käbir kynçylyklar döredi, bagyşlaň, şol üçin hem giç gelmeli boldy. Hawa, bu gün ýigrimi dört mähir bolasa gerek. Müň bir müň dört ýüz birinji ýylyň mähir aýynyň ýigrimi dördi, ýalňyşmaýan bolsam. Sada görä-de, milady ýyla görä-de, On alty oktýabr iki müň ýigrimi iki Bu program ýa bu bernama biziň aýdyşymyz ýaly Instagram üçin taýýarlanýar türkmen dilinde ýöne soňra muny ýutubada atýar ýutuba Instagramda şeýle sorag jogaplar bolup durýar gürrüň berýäs Soňra ýutubda diňe öz türkmen sähramyz däl başga türkmenistanly doganlarymyzam görüp bilýärler. Elbetde olarda şu ýerden bärigem çagyrýan eger instagramy gelip bilýän bolsalar her hepde edil şu wagta ýekşenbe günleri bazar günleri mezende sagat On iki, on bir ýarym, on iki Türkiýäň wagty bilen şu programy başlaýas. Menden soraýan zat çetor maňa jeret korim niyete vahe. Men bilemoga ony. Nädip göçmeli ýadan Iran halky pahyr öz hemişede derdi şi ýani köp adamlar maňa ýazýa. Nädip iş tapmaly, nädip göçmeli? Olaram aňsat däl-de. Türkiýä şu wagt Suriýadan bäş million adam gelipdir. Bäş million adam. Oň daşyndan ýene-de Owganystandan gelýän, Pakistandan gelýän, Afrikadan gelýän. Şol üçin Waleýkim salam täze gelenlere salam aýtýan. aňsat däl, ýagny Türkiýe zat däl. Ol gelýärleram köplenç Türkiýäni bir köpri ýaly görýärler-de. Ol Awrupa ýurtlaryna gitmek üçin üstünden geçip boljak köpri ýaly. Türkiýäň özünde galsaň, bu taýda-da aýlyklar ýokary däl, iş kynçylygy bar. Içinde o taýdan, bu taýdan gelen näçe million muhajyr bar. Ýöne Aý köp adam şol Awganystan Pakistandan gelýäler ýaňy gaçak şekilli. Olaryňam bir topar geçip bilýä bir toparam pahyryly geçip bilmän Urupa şol deňizde garyk bolup boglup ýören bar köp adam ölýä şu deňizden geçip barşyna. Ýa-da Ýunanda şu durşuna Alman şolary Bişik zatlara münýärler-de, lastiklere, belki, çişirilýän gaýyklara münüp, barýarkalar, aňyrdan gämiler bile gelip, şony deşip, biçäreleri suwa dadydyp, çümdürip, öldürip, köp adam öldi, ýüzlerçe adam öldürdiler şu wagta çenli. Şol üçin göçjekler her kime ynanmaly däl-de, bu pahyrylaryň pullaryny alýarlar, dollarlaryny alýarlar. Soňra-da şol ölümi terk edip gidýärler-de. Uly bir jenaýatlar. Oňa o tarapda Awrupadäkilerem ýadapdyr. O tarapdan näçe million o taýdan, bu taýdan gelip durlar. Olaram indi ýürekleri awap duranok. Birem bu barýanlar musulman bolsa kän halabam duranok olar. musulmanlaryň köpelmeginem islemeýärler. O, o Ukraina ýaly bolsa, öz dillerindem bolsa, ony guja açýarlar. Musulmanlara açmaýarlar. Şol üçin Günbatarda-da bir şu wagt gowy ýagdaý ýok. Gelip, gel diýip duran ýok. Şol üçin öz ýurduňy abat etmeli, iň gowusy şol. Öz ýurduňy abat etmeli, ýurduňa kynçylyklary çözmeli. Agdarmaly bolsa agdarmaly, düňdermeli. Sebäbi siz millet şu taýynyň hakyky eýesi. Şol millet üçin berlen toprak şu, şony goramaly edil öýüň ýaly. Ýogsam daşary ýurtlara Gitmek aňsat däl. Daşary ýurtda näme kim isleýär olaram. Pul kän bolsa pullyny isleýär. Ýa-da azak tenek ýokary okuwsy bolsa oňa-da seredip duranoklar. Aý pul gözleýärler beterde. Şu bize näçe pul getirjek diýip. Puly bar adamam näme işi bar o ýerde. Halan ýerinde ýaşar-da. Şol ýaly myhajeret diýlen. Şol üçin men size hiç bir ýol görkezip bilmeýän. Ýene bir zat bar. Men Türkiýede bolanym bilen hemme Türkiýedäki zatlary bilýän manysynda däl-de. Maňa-da on bäş ýyl boldy. Men öz ýaşaýşym, öz günüm bilen oturyp kim nähili göçýär, nähili göçürýärler, ony men bilmeýän. Köp wagtda maňa zadam soraýarlar, nädip okamaly, nädip barmaly? Olar-da meni datyp yzarlapdyr. Men danyşgada bolsam-da, oturyp ol özi bir üç müň adam işläpdir o danyşgada. Otuz müň däne danyşuwsy bar. Bir bagşy bar, diňe danyşuwlaryň işine ýetişýärler. Biz olar bilen tanyşamyzok-da, salamlaşa ýolumyz-da düşenok. Dersimizi berýäs, çykyp gaýtýas öz işimiz bilen. Kanunlar her gün, her ýyl üýtgäp otyr. Şol üçin olary zatlarda gowy ýazýarlar gaýtam saýtlarda men şu linkleri berýän da. Soraýanam gaty kän bolýar onsoň adam kä wagtda diýýän men aý menä bir depder açamaly şuň ýerine diýýän da oňa muňa işini dogrulap soragyny jogap berip bolýan zat däl da ýani ýetişip bolmaýar her kimiň bir tamasy bar. Türkmen diýende şol her kim bir tama etýär, ýöne-de şol Türkiýede bolsa hemme zadyny bilýärmika diýýär. Danyşgada bolsa hemme zadyna ýetikmika diýýär. Ony ýaly däl-ä, her kim öz işini bilýär-de. Şol üçin ony gaýtam kimler gowy bilýär? Şu wagt okap ýören oglan bolsa, şo gowy bilýär. Şu wagt näme özi şoň bilen ugraşyp dur-da, görüp dur şu wagt okap ýören oglan, danyş şu. Ýa biri myhajyrat edip geçen bolsa, şondan soramaly-da. Biziňki on ýaly däl-de, biz on bäş ýyl öň okydyk, zat etdik, şeýdip galdyk. Onuň biziňki tapawutly bolýar. Hawa, gadyrly dostlar. Indi bolsa zadymyza geçeýli, şol ýene-de şol Eýranda bolup duran üýtgeleňler diýeýli, dünýädäki üýtgeleňler. Şolardan gürrüň edeliň. Täzelik birinjiden-ä şu wagt bir-iki gün bäri şu Baýden amerikan reis jumhury indi zadyny üýtgedip otyr, syýasatyny üýtgedip otyr. Mundan öň zadyň şol nuklear silahlar, himiýaýy, kimýasal Ýadro ýaraklar. Indi meň işim gynaldy. Farsça aýtsam türkmenistanly doganlarymyz düşünmeýär, türkmençe, orsça aýtsagam bärdäkiler düşünmeýär. Haýsyny aýtjagymam bilemok indi. Şu ýadro ýaraklar diýilýärda türkmenistanda ulanylyşy. Biziňkide silahaý şimýaýy diýýärler türkiýede. Onsoň Nukler silah diýýäler. Arada bir gürrüň berip otyryn, indi Türkmenistanda doganlarymyz ýaňky bir dawet etdiler. Lubnan diýende, Lubnan diýende olar düşünenok. Lubnan. Olar Liwan diýen eken. Soňra biri ýazypdyr, Lubnan däbaý, türkleňe zerrat çykarýa diýipdir-de. Eý, ony ýazajak-da boldum. Öz lubnanlyň özi Lubnan ýazýar. Siziň Liwan diýýäniňiz, Liwan ýazmaýar öz ýurduň adamlary. Şolar Lubnan ýazýar arapçalap, biz ony okap bilýäs-de. Ol hökmän orsçadan geçip, Liwan bolup aýlanyp türkmenlere gelipdir-de. Şol üçin Liwan diýen bolmaly olar. Bizde bolsa Liwan diýip näme aýtýas, istikana aýtýas. Istikana Liwan diýýär parsçada. geçeýli. Garaz, şol Jo Baýden soňky günlere çenli, birki güne çenli öňem şol ýadro ýaraklary, sylahy şemiýaýda oňuşmaly, Eýran bilen bir orta gelmeli, bir ara ylalaşyga ýetmeli, Eýranyň puluny bermeli, şonuň ýaly düşünje bardy-da. Indi şol ýaňy iki gün öň üýtgedi şol. Şoň üýtgemegine sebäp bolan näme? Birinjiden-ä häli öňem gürrüň berşimiz ýaly, kamoý, köpçülik zehini, köpçülik düşünjesi, şoňat Amrikan, ýöne bärdäki Eran däl-ä. Amerikadaky köpçülik ynsanlar Eýrandaky bolup barýan wakalara, aýaga galyşlara şeýle hassasiýet görkezenleri üçin, ol baryp şolaň jumhur başganyna täsir ýetirýär, olam syýasatyny ýoşuş üýtgetmeli bolýar, sebäbi olam öz halkyna ters durup bilmeýär. Ikinji tarapam bu nämäni aňlatýar? Amerikada indi bir zatlar görüpdir. Görüpdir şuňa getirýär. So Obamaň wagtynda on on iki ýyl öň hiç garyşjak däl işimiz ýok diýipdi-da. Şo Obamada domkratlardan bilýäňiz Amerikada iki täne uly parti bar. Domkratlar barda, jumhurýethalar barda. Jumhurýethalar köplenç şu Trampyňkylar. Olar biraz zatdyra olar. Jeň zatlaryna gaçanoklar-da, biraz gatyrak. Domkratlarda biraz ýumşak bilnýä. Indi şol ýumşak diýen domkratlarymyzam Eýranda bir zat bolup batanyny, muň soňunda netijesi tapawutly boljakdygyny göz ýetiripdirler. Şol üçinem indi biz ol muzakere diýdi, ylalaşyk diýdi, ony bir tarapa goýup, indi biz eýran halkyny goldaýarys diýmäge başladylar. Iki gün bäri aýdyp başladylar şony, bu-da ola hon bir özgeriş üýtgeleň. Diýmek, olaram şuň şu barşy bilen eýran halkynyň aýak aýaga galşynyň öňkülerle tapawutlydygyny bu gezek täze bir hereket, Üýtgeşik bir hereket netijesiniň tapawutly boljakdygyny öňkülere görä göz ýetiripdirler. Şony görkezýär. Şeýlelikde, görşümiz ýaly, dogrudanam tapawutly. Ine, bäşinji hepde aýak basyp durus. Bir aýy yzda galdyryp durus. Bir aýda hiç wagtda bolmadyk zat-da ol. Aý menä şo birinji hepdede şony zat edipdim şol indi bir aýa geldi indi indi muň yzy bar öňküden beter beterleýär. Öten agşamam bilýäňiz şol Zindan Ewin Ewin tussaghanasy şonda ot ýakdylarda ondan bir uruş turdymy Ýaraklaň güýji gelýärdi, motorly jumgulyslamyň ol güýçleri, ýarakly güýçleri şol tussaghana dogry köp-köp ugraýandygyny gördük, ýaňky zatda telewizionda programlar görkezip dur. Kim öldi, kim galdy, ony-a bilemok, ýöne şol ot ýakyp ulaldyk, gaty ses etdi şo hemme ýerlerde. Hetde janly efirde-de berdiler şony. Waleýkim salam täze gelen dostlarymyza salam aýtýaryn hoş geldiňiz. Hawa onsoň bu hereket kümmede-de öz mantygymyza-da täsirini ýetirýär. Kümmetde-de şu wagt men bir küýüň bir wideo gördüm şol ölüm bolsun diktatora diýip şeýle slogan atypdyrlar şygar beripdir milletimiz onam gördük Geçen hepdelerde bir gezek okuwlary basypdyrlar, okuw jaýlary, ýaňky zatlar, polisdir, intizamy niruwlar. Ondan habar berdi dostlarymyz. Garaşy görkezýär, indi bütin Eýran ýaýran üçin hemmesi täsir etýär. Türk möllemizem şeýle çykyş edip dur. Her tarapdan azak tenegem bolsa öz barlygyny görkezip dur, ýöne türkmenlerimiz Täze bir geljekde mundanam ulurak gopjak ýaly hereketler etjek ýaly, olar şol pursatyna garaşýarlar. Türkmeniňki birazajyk giçden bolýar-da. Birde gadymkylaň aýtýan bir zady bar, Türkmenini göçürjek bolsaň öňünden göç göçür diýe. Şonuň ýalydyr, türkmenler hemişe bir-birine garaşyp ýatandyr. Bir göçenden soňra yzyna düşýändirler. Şol üçin Ýuwaş-ýuwaş göçem göçerlip barýar indi. Ýöne şol biziň hemişe-de gaýgatýan meselämiz şol hereket bolsa dogry mantygy şekilde bolmaly-da. Mantykly şekilde bolmaly. Biziň şol kyrk ýyl öň, kyrk üç ýyl öňem şeýle bir hereketler boldy. Şonda köplenç şol Yhsasyrak, duýguçylrak ýaş oglanlar eden hereketleri şolaryň netijesi bir öz mantygymyzda bir uly savaşa bardyda ýa režim bilen bize gowy netijesde bolmady. Indi şol oglanlar häki oglanlar şu wagt her gaýsy altmyş ýetmiş ýaşa ýakynlapdyrlar. Soraňda ýok biz edemzok diýýär bize töňkeldi şo diýýärdi ýüklendi. Bizi soguşa çekdiler diýýärler-de. O-da bir syýasat-da aslynda. Bir wagtda bir milletiň arasyny bulaşdyrmak üçin, olary duzaga salmak üçin näme etýärler? Şolary bir şekilde şol soguşyň içine sokýarlar. Şo wagtda ýadymda, mende on-on bir ýaşymdady. Muhy diýýän bir oglan, ýa, ady-da ýadymda, sigar satdy, kapahý öldürilýär. Şondan ikinji savaş dünýä kümmediň ikinji savaşy bolasa gerek. Şonda-da türkmenler aýaga galýarlar. Elbetde seň bir doganyň öldürilse sen näme ýüregiň ýanýa. Ony sen akyn soramaly bolýaň, gahar-gazaba gelmeli bolýaň. Ýöne şo taýda ýene-de näme gerek bir şura ýaly bir zat gerekdä. Şol wagtynda goýdurmagy, wagtynda galdyrmagy, wagtynda ylalaşmagy şo zatlary bir hemahengi bile gitmeli. Şo taýda hawa o zatlara-da geleris. Şo taýda Şony kontrol etmeli la. Indi men bu zatlar aýtýanym näme? Biziň şu wagtam, edil şu wagt, şondan kyrk ýyl geçdi-da, häzir agzy bişmedik oglanlarymyzam bar. Mysal üçin ýigrimi bäş ýaşlarynda. Ýigrimi bäş ýaşynda häzir olar görmändir, o taýagy iýmändir, Agzy bişmändir süýtden. Ýene-de şon ýaly bir ýarag alaýly, guruşaýly diýip duranlar bar. Bar diýýäňem dogrudanam meň özüm bilen gürleşen adamlar zada şol üçin aýtýan-da. Niýetleri arassa, türkmenlere bolup duran zulumlardan jallary ýanyp dur. bir hereket edesileri gelýär, ýöne şolary göremde edil şol kyrk ýyl öňki ýaly zatlar kellä gelýär-de, ýene-de ýalňyş ýollara gitjeklerine şony adam gaýgyrtdyrýar. Şol üçin şoňa meňzeş olar başga ýaşlarda täsir galdyrýarlar-da. Mysal üçin ýigrimi bäş ýaş oglan ýigrimi ýaş ogluň ýanyna baranda oňam kellesini üýtgetýär, çünki köpelip gidýär. Onsoň diňe ýarak bilen urşanyň bilen şo haky gowuşylýarmyka diýä. Şony ýaly pikir etýärler-de. Kyrk ýyl öň şeýle aýaga alnanda bir goňşymyz bardy, ýanaşygymyz. Şonda şo ýaş oglanlara seredip şeý diýdi, Siz ot bolanyňyz bilen niräni ýakjak diýdi. Ot bolanyňyz bilen. Ýöne ýaşlar oňa düşünmeýärdi. Sebäbi ol görýär, sen bir azaktenek türkmen, belli bir möçberde eliňde sylahyň bar, ýaragyň bar. Haçana çenli durup biljek bir döwletiň öňünde, şony görýär-de. Birem türkmenler Şo wagtda bir garaşsyz hereket etmediler, ýagny mustagyl. Bir sazymana bagly bolanda, meselem, fedaýydyr, tudeýdir, mujahytdyr, oňa bagly bolanda, şoňa görä hereket etmeli bolýar-da. Şony diňleýärler ýokarda. Şol üçin hem öz mantygasyna görä, öz bähbidine görä karar berip bilmeýärler. Şol gaty türkmen üçin tehli hatarnak. Aýratynam seň ýokardäki sazmanyna baglanyşan ýeriň özi-de bir kän güýçli ýeri bolmasa, olam şu güýçsizligi bilen zaýyf halatynda bir döwletiň öňünde durýan bolsa, özi-de ýanýa, seni-de ýakýa-da. Indi şu wagt bulary aýtýaňam, şu ýaş oglanlar şulardan tejribe almaly, ders almaly. Biziň ulkan kynçylygymyz näme? Hemişe-de men aýdyp gelýän, geçmişimiz gelejegiň yşşygydyr. Geçmişiň gelejegiň yşşygydyr. Nämesi? Diýmek, kyrk ýyl öň bir ýerden taýak iýen bolsaň, indi şony sen iýmeli däl. Bir gezek ýalňyşylan bolsa ýüz ýyl öň, indi ýalňyşmaly däl. Şolary dogry şekilde alyp gitjek bolmaly. Biziňkilerem nähili bizde bir zat ba daş türkmen na men ba men. Şu köp şu men men bilýän. Özüm gowy bilýän. Biri bilen gürleşýäs pahyrlar men zadam edesim ýok. Arassa gowy türkmenler janlary ýanyp du bir yntygamalasygelýä bir hereket edesigelýä. Ýöne şol Sen alakany hatda özümiz ýarak bejerip bilýäs ýa bereris diýenlerem bar. Meselem, mysal üçin, şu aýtýanlaram ýalan gürrüň däl-hä. Men şulary gürrüň edip, dadyp aýdyp otyryn. Ýöne indi şolar oturyp bir gezek kyrk ýyl öň bolan zatlardan bir tejribe alaýyn diýip, bir gürleşeýin, olaň pikiri näme, näme diýýärler diýen zat ýok. Aýdylanda-da, Ýok, biziň öz tejribämiz kän. Näme? Bir gezek sil gelipdi, şonda biz hem aheň etdik. Milleti etiraz etdirdik. Baba jan, o sil gelende milletiň içi gaýnap otyr. Sen bir zat bilen gygyrjak, her ýerde millet gygyryp otyr, oňa ha muň bilen bir däl-a obraziýa. Bir millet sazman deýýed bir yňgylaba goşulmak bilen bir gün köçä çykypdyr bir ýerde milletiňde gahar gelipdir sende ony bir täsir goýupdyryň birmi şular däl biziň tejribämiz diýen şu zatlar ha iki üç gezek şoňa goşuldyk diýýär şoň özi şulaň gözýetimniň syýasatyň beter aşakdygyny görkezýär şun ýaly zatlar näme bizi ýakýar bilýämmi kartýasda. Öňküleň tejribesine gerek ýokmyka diýýäs. Kyrk ýyl önem şonda şony ýalydy. Ýene şuny ýaly düşünýärler bar. Ola biderek tarapy näme, indi birnäçe oglan gelýär, urus çykarýar-da, soňra gan dökülýär-de, hom bütin türkmeniň gaýraty gelýär, damary dartýar bir ýerden, onsoň sowaş başlaýar. Hom o sowaşyň nirden çykjagy belli bolmaýar. Mende şolary tabşyrýan ýok syýasat o däl. Şu wagtam gürrüň berýän başga ýaş oglanlaram bilsin diýip. Syýasat diýeniň bir ýerde gygyryp çykyp tezara goşulmak däl. Sil ýaly zat gelende hemme milletiň gany joşup oty sen haýt deseň aýt diýjekler. Wur diýseň wurjaklar. Bir namys meselesi ara gelipdir arap siňregne milletiň damar namysdar tuty wurmaly boljaklar o däl ol gahar gazap bilen bir anda bir tesbih tutulýa soňra çaşyp gidilýä edil çyn syýasaty biljek bolsaňyz men şolara ýüzlenip aýtýan. Birinjiden, Emem bir aýyň gürleşenine häzir wagty dä diýen, ýok şu wagt wagty, näme? Millet aýaga galsa ýogsy bizde edeýin şu etjek işimizi. Oň bilen bolmaýara. Näme zatlary göz öňüne tutmaly? Birinjiden dünýädäki bolaýan garaýyşlar nähili Eýrana? Iki gün bäri şu wagt indi Amerikanka üýtgäp otyr. Näçe ýurt. Hä indi şu wagt mosfet tarapy barýar bir. Ikinji şu wagt hökümetiň güýji sen bir näçe ýarak alypdy durarsyň güýji nähilli bir güýç silahly güýçleri. Silahly güýçler şu wagt zeif bolup dargadymy hökümetiňki. Olar güýçli duw olar-a, öldürip duwlar. Olardan ölem bolsa, ella, otuz-kyrk adam belki ölendir sypaýylardan. Ýüz müňçe, ýüz müňlerçe olaň zady bar, esgeri bar. Sylaly güýçleri, sypa goçsy ýatyr o zadynda, Suriýede, Ýemendedir, o taý, bu taýda çaşbaty. Olar bir wagtda zeýif bolar. Haçan zaif bolar? Ýa öz içlerindäki bir-biriň garşysyna durmaly bolýar. Dökülmeli bolýar, ýaprak ýaly içindäkiler. Ýa-da zaman geçip geçip geçip bölek-bölek bolmaly. Wagty diýeniň Birnäçe adamyň aýaga galany bilen hawa sen aýaga galmaly. Bu aýtýan gürrüňim şu ar gürrüň däl-a, şu ar berip bilýäň. Ýaňy bir dostumyz ýazşy ýaly, iň azyndan köçä zada çykmasaňyzda tezahurata öýleriňiziň öňünde duruň diýýä-de. O dogry, oň gürrüň ýok, ýa öýden gygyrarsyň ýa tezahurata. Oň bilen sylah alyp, ýarag alyp savaşa çykmak o başga zat. Bir döwlet diktator bolsa, halkyň öňünde-de durup bilmese, şol döwletiň arzuw etýän zady sylahly uruşmakdyr. Sebäbi sylahly uruşsaň savaş. Çeken güýji kän häzir çaşmadyk şol bahana bilen her kimi urup ýatyrýa öldürýä bir birem sawaş bolandan soň o derejä girenden soň milletde çykasy gelmeýä ýöne sawaş bolmasa ýarak bolmasa milletiň öz güýji köpelip köpelip şony agdaryp bilýä şol üçin diktator ýurtlar köplenç Sylahlalaň gelmegini isleýärler. Hatda özleri döretýärler, öldürtýärler oňamagy tabşyryp ki, şoň bahanasy bilen halky öldürsinler. Hatda käleri başga ýurt bilen savaş çykmagyny isleýärler. Bir ýurt bilen savaşaýyl-la, wezýet jeňňi diýip, şu wagt hemmesine bir dady deýl syky ýönetim diýýär. Basyş ýapaýlyň, basyş edäýliň. Millet el-aýagyny galdyryp bilmesin. Ýani birde sen mara sen şu wagt ýarakly geljekde çykjak. Kürdüňe dagy bar gaçmaga. Buluçyňda Pakistan Owganystany bar sen nirä gaçyp gitjegä. Duran çöl düz. Wagty diý haý şu wagt wagty diý ony ýa. Diňe ýöne aýaga gally mili gyýkjy şu wagt wagty diýen zat ýok. Eliňde näme bar? Durup biljekmiň? Birnäçe tüpeň bilen atyşyp bolýan zat däl abi. O geçen kyrk ýylda bir fantom uçurdylar kümmediň özünde şol sesiniň özi titretdi. Hany seň güýçüň? Ikinji gün, ikinji, nirä gaçyp gitjek sen, ol-a çöl düz. Türkmenistana gaçjakmy? O özi tutup eliňden tutup berýär, daňyp-da berýär eliňi. Onsoň şu aýtýan zatlam yhsasy gidip, hatda daşardan gelip täsir etirýändirler näçe oglanyň üstüne. Hawa, gorkuzmaga geldiň bi diýýär. Ýa indi şu-da, mantykly zat aýtsaňam şol, mantykly zat aýtsaňam. Hawa, gorkuzmaga geldim. Sebäbi gorkuzmasak şonuň ýaly bir milleti kyrk ýyllap betbagt etýärler. Bir. Gorkmaýan bolsaňyz, geliň çykyň, köçä çykyň, tezahüratlara goşulyň. Gorkmazlyk şol şu wagt. Birki tüfeňjiňi alyp-da tüfeňleseň o maňlaýyňdan berer, onsoň näme gözüň gyzaryp ýatmaly-la. Gorkuzmak, muňa seňse batyrlyk diýýär türkmenler. Seňse batyrlyk. Hatda bular arasynda bir tor nufuzylar-da bolýar, hökümet özi nufuz edýär aralarynda. Şeýdiň-beýdiň oho mantygany garyşdyraýylýarlar. Medeni şekilde eger gorkman öňe çykjak bolsaňyz, geliň, bir gün tezahürat belläň, üýşüň. Mysal üçin, okuwlarda türkmen gyzlar öz sargyt zady bilen näme üçin gitmeýär? Indi hejap düýbünden aýyrmalyýa-da. Mysal aýtýan da, indi şu wagt wagty-da däl ol. Şol üçin, ýa türkmen diliň üçin, ýa başga zat üçin gel. Ýöne edil şu wagtyň özünde Eýran bilen bile gitmek gowy-da. Eýrandäki hereketler bilen bile gitmeli. Näme sen bile gitmeseň bölek bölek bolsaň maksada da ýetip bolmaýar. Şu ýerde biziň ene atalarymyzyň hökmän şol habardar bolmalylar şu zatlara. Oglanlarymyzyň kellesini üýtgetdirmeliler. Şeýle ehsasaty hereketler bilen aý ýarak ba falan diýip savaşa äkitdirmeliler. Eger hereket etjek bolsaň bilelikde Eýran halky bilen hereket etmeli. Bir wagt bolar onsoň. Onsoň bir wagt bolar seň kelläňi urup uly bir güýç ýokdur. Halk güýji ele alandyr. Üstüňden hawa peýma uçuryp seni urup bilmezler. Hä şo wagtda meýdan saňa açyk. Meýdany bilmeli. Syýasat şol. Näme üçin döwletlerde wezir defa başgadyr, wezirler başga, döwlet başga. Şol wezir defa kimi diňleýär? Zady. Jumhurbaşgany diňleýär, wezirlerini diňleýär. Ýani döwleti diňleýär. Şol wezirjeň diňe öz kellesi bilen şu wagt wagtydyr wuraýylýok elýär, bir ýere Äwletjek bolsa, o ýurduň işi gaýtýar. Şony belletýän döwlet, syýasat şony belletýär. Uruşýan wezirdifa uruşýar. Uruş durýar-da. Sebäbi dünýäde näme geçip duranyny, ýurtda näme geçip duranyny Ýagdaýyň nähili, ykdysady, hemme syýasy, haýsy ýagdaýdadygyny o syýasat adamlar bilýär. Soňra olar aýtýarlar-a wagty boldy, wursaň wur diýýärler. Biziň hem türkmenlerimiziň arasynda on ýaly hereket boljak bolsa hökmän üýşmeli milletimiz. Üýşmeli, pikir pikiriň üstüne goýmaly. Her taraplaýyn inşep agramlamaly, ýedi ölçe bir biç diýýärler-de. Şo derejä ýetirip soňra hereket etmeli. Birnäçeň işi daw wagty boldy-da, wur-da wur, soňra ýat ene-ataňda aglap otursyn, millet pahyrdy, gany gysyn, aý oglallymyzdyr, olar-da aýak alsyn, onam wursunlar. Peýdasy näme? Diýmek, her zat öz wagtynda. Esasy hereketler bizde bar aýdaýyn. Olara asla ýol bermäň enatalar habardar bolsun bir. Ýok beter hereket etjek bolsalar gorkup öýde ýatsynda diýmeýän. Daşara çykyp şoar berip bilerler. Bug gurup bilenler, şygar ýazyp bilenler, Eýran halky bilen bilelikde hä tezarat etjekmi goşulyp bilenler. Şu wagt bilelikde bir beýik duşman bar, şony ýykmaga her kim goşulyp biler. Bu ikisini garyşdyrmaýlyň. Her zat wagtynda. Muny etmäge hak bar. Emma, ikinjiden alakaň taýa uruşmaly wagt däl abat gözüňeden. Şuny aýtýanyma sebäbi bar-a, şuny ýöne bir aýdamok. Şuny görýä, görüp aýtýan şu meseleleri. Ýene bir tarapda muň tersi-de bolup dur-a. Mantagadan biz eşitdik, indi näçe zabylly zatlar äkitýärler diýip-de senendeje ýaňky uruşdyrmaga zada. Biziň edil tersi Ýene bir zat eşitdim, Jergeland tarapdan o aňyrda bir obalar bar, pahyrlar atdan habarlary ýok. Şo sada oglanlar alyp, sada oglanlar alyp, şu türkmen sada oglanlar-a. Olaram-a gitýän-a şular. Gitýänlerde bol-bol pulla berilýän bolmaly, o pahyrlaram näme dünýäň nämedigini bilenok. Bir ýerde sada halk, Aý, yslam elleň gidip barýaý, şular başörtüni aýyrjak bolýalar, şular kafir ýoluna hiç zatdan habary ýok bolsa gider-dä. Biz şolara-da düşündirmeli, biz türkmenler. Daşdaky obalara-da düşündirmeli bolup duran ýagdaýlary. Biziň öz türkmen sadalarymyz alyp gitmesinler. Bu-da bir uly mesele. Diýmek, iki tarapyna-da biz habardar bolmaly. Hem biziň türkmenlerimiz äkidip, yngylaby, kürt, bulus ýa pars, parh etmez, şolaň üstüne zat etjek we ok atdyrjak bolsalar, uruşdyrjak bolsalar, şolara düşündirmeli, ibermeli däl. Hemem özümiziňkilere habardar bolmaly. Otur häzir wagtyň däl. Birazajyk git kyrk ýyl öň näme geçdi ony bir bil, ýüz ýyl öň näme geçdi ony bil. Bir zat boljak bolsa maslahat edip bolmaly halk arasynda. Tejribeli adamlar bilen. Şony düşürmeliler şo ýagdaýa. Şony aýdasym geldi şu gün. Indi sorag zat bolsa men hyzmatda boljak inşallah düşündirip bilendirin-dä. Gürrüň. Gorkaklykda däl ýene bir aýdaýyn. Türkmenler näme diýýärler? Batyr bol. Ýöne seňse batyr bolma diýýärler-de. Batyr bol, wagtynda görkez gaýratyňy. Seňse batyr bolma, diňe eliňe ýarak alyp çozanyň bilen batyr bolmaýar adam. Kelle-de işlemeli-la. Hawa sag bol sag bol edil şu aýtýanyň heme maňa beräý aga ussat diýen diýip aýat telaş gönim eýwalla mende şu nokta geldim meň niýetim gorkuzmak däl jan dogan men bara özümi diýmeýin ýeri gelse bara biz gorkmaly dälim görkezendiris hem görkezeris meň janym şu türkmen halkymyz ýene bir gezek gyrk ýyla yza düşamasyn şondan gorkýan da. Ýene bir kellämize uramyz. Şu gezek bir hereket etjek dogry edeýliň, netije alaýlyň diýen. Netijesine gowuşaýlyň. Şol dogry hereket näme? Dünýäde bolup duran syýasaty bilmek, Eýranda neýräk barýanyny bilmek, kimlerle işleşjegiňi bilmek, haýsy noktada nämäni haýsy taktikden gitjegiňi bilmek, şularam tejribeli adamlar çözmeli. Ýaşlar diňe biz başarýas uruşýasla bolmaýar şol ullary diňläp bir şahy nyzamyda bolsa şony etmeli gerek bolsa diýýän da şuny aýtjak bolýan gaýrat ediň halkymyza türkmenlemze düşündiriň o besij mesij diýip zat aldanyp durmasyla ýaş oglanlar Yslam diýipde aglamasynlar bu yslamyň bilen bir hiç bir ilgisi ýoga bir baglanyşygy ýoga yslam haçan gelipdi özüňiz näçe aýal alyň etjegiňiz ediň öz gyzlaryňyz gidiň amerikada dans etsin diskolara girsin ahullaň gyzlary soňra bak pahyr milleti de milleti de saçyň görünýä öldür niresi yslam munuň. Halka düşündirmeli-la, molla ahuna deý. Biziň kän ahun mollamyz ganymat gowus kändir içinde. Ýöne-hä ýalaka desmally-da kändir. Gowularyna-da düşündirmeli. Hawa, bismilla başlaýlyň diýýä. Başlaýly. Ýöne taýak alyp başlamak däl-hä. Iň güýçli zehin, kelle, pikir. Pikir. Şol üçin Hawa, ýa bar çagajyklaň eline sylah berip iberýärler-de, ýarak belki. Pakyrjyklar-da aldaýarlar. Jübülerine puljagaz-da goýýarlar, Alla ýolçy. Git öldür, bur diýen. Nirden bilsin pakyrlar ýa. Adam näme kelle tejribe bir bolýança bir iň azyndan bir kyrk ýaş gerek bolýada kyrkdan soňra da dolup başlaýa. Başgalary zat edim gelmeýä biz özümiz de geçirdik dany hemmesini. Bir azajyk şol hereketlerde türkmeniň aýdýan sözi bardyr. Ýaşlar arasynda garrylar gerek diýada. Şu garrylaryň hem sözüni diňleň. Kä wagty garrylar beter mahafyzykar-da bolýa, ýatyň öýde sez ýok onam aýdamokda, akyllylary, tejribelileri bar bolsa, iki tarapynam göz öňüne alýan bolsa, şolary diňleň. Şony aýtjak bolýan gadyrly dostlaryma, doganlaryma, sebäbi biziň mantagamyz bir ýalňyş bolsa, şo hemmämiz ýanýas, hemmämiz ýanýas şoňa. Bu baryş bilen-de ýaňadandan hökmän şol günler biziň öňümizden çykjak. Belki bir ýyl soňra çykar, belki iki ýyldan soň çykar. Belki türkmen häzir ýuwaş-ýuwaş gitmeli bolar bir iki ýyla çenli. Beter howlukmaly däl-de. Şeraýata görä gitmeli. Inşallah olam geler, şeraýaty geler. Bolýar sag boluň meni diňläniňiz üçin. Başga sorag jogap ýok bolsa Tary ýalkasyny aýtýan. Biraz gürrüňiň arasynam ýakynlaşdyrjak bolaryn. Köpeltjek bolaryn. Allah Tagala barymyza Eýran halkyna ylaýta-da türkmen milletimize bagtyýarlyk, ak günler getirsin. Şu kyrk üç ýyl ylla şu rejimiň elinden çekenimiz bolýa bize. Sunny diýip bir urdular, türkmen diýip bir urdular. Jengi gümmet diýip nirä gitsek Musaba gitsek şony urdular maňlaýymyza. Inşalla indi o günleri görmäýliň. Hemme zady degyk suratda gözden geçirip, ýedi ölçäp bir böçeýliň, bir biçeýliň. Geňeşsiz don gysga bolmaz diýýär ulularymyz. Geňeşli gideýliň hemişe. Men bilýän bilen türkmen diňe men bilýänlen yza galandyr. Şony undaýlyň, unutmaýlyň. Biz bilýäs. Ulularymyza hormat goýaýlyň, kiçilerimizi-de söýeýliň. Köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Sag bol, gadyrly dostum. Hemmäňiz sag boluň. Indiki bernamamyzy görüşýänçak. Ýöne soňunda munam aýdaýyn. Biz türkmenler ýatsyn diýemokka ýalňyş düşünmäň. Tezawuratlara goşuljakla goşulsyn. Gygyrjakla gygyrsyn. Buguna basjak bassyn, motoryna minjek minsin. Hiý gorkýan bolsalar öýleriň öňünde dursunlar. Itiraz yo protesto sözüň ýetirmek bir başga gürrüň, ýarak bilen köçäçik uruşmak başga gürrüň. Şu wagt medeni şekilde her bir ýerally ýaly siziň hem itiraz etmäge, sesiňizi çykarmaga hakyňyz bardyr. Ýalňyşmaýlyň. Sag boluň, Taňyrýalkasyn, saglykda görşeýliň.